An elo weider Norichten. Cattenom, Zënter 30 Joer steet den Numm vun der klenger franséischer Uertschaft no un der Lëtzebuerger Grenz fir Angscht a Besuergnes, awer och fir Widderstand. Well gewosst ass, datt Atomenergie net nëmmen immens vill Gefore mat sech bréngt, fir de Mënsch a fir d'Ëmwelt, Mee och well et eng äusserst deier Energiequell ass, hunn den 18 September Honnerte vu Leit no bei der Atomzentral demonstréiert. Déi Lénk war och derbäi an et war fir eis eng Geleeënheet, eisen Trakt ënnert d'Leit ze bréngen an eis Positioune fir eng nohalteg Energiepolitik ze bekräftegen. Duerch e Règlement grand-ducal Wëll d'Regierung den Index fir d'Ersatzpersonal an de Grondschoulen ofschafen? Well dat natierlech komplett illegal war, huet eisen Deputéierten André Hoffmann der sozialistescher Ministesch, dem Mady Delvaux-Stehres, eng Question parlementaire gestallt, wou si him Recht ginn huet a versprach huet, en neit Reglement auszeschaffen. Also der donne Bemerking bleiwen. Ech mengen, esou naiv konnt d'Regierung net sinn. Mee sécherlech war et ee Versuchsballon. Sécherlech war et ee Versuchsballon, well am éischte Projet stoung d'Indexbindung vun de Léin mat dran. An et ass eréischt nodeem, datt en an de Regierungsrot war, bei de verschidde Ministèrë wou aus dem Finanzministère, vun dem Ministère vum Här Frieden, wat jo deen nämmlechte Ministère ass, deen dee Moment amgaang war den Austeritéitspak ze schnüren, dee mat den 21 Moossnamen, wou gesot ginn ass, Loosst dat emol eraus. An dat war ganz kloer e Versuch, fir ze soen, Elo schafe mer emol eng Rei Reglementer, och beim Stat, wou d'Indexbindung net méi ausdrécklech virgesinn ass, fir dann ze versichen, se net méi ze bezuelen. An dee Versuch ass hoffentlech elo schif gaang, mee e Versuch war et doudsécher.
Dat traditionellt Choucroute-Fest, wat all Joers vun der Suessemer Sektioun vun déi Lénk Ufanks Oktober organiséiert gëtt, war dëst Joer rëm e populären Erfolleg. 150 Leit hu sech sonndes mëttes an der Sportshal zu Zolwer am Scheierhaff zesummefonnt. De Serge Urbany ass an enger kuerzer Usprooch op déi politesch Aktualitéit agaangen. Musikalesch war och eppes lass mam Marcel Urbing an der Grupp Zero Point Five. No der Summerpaus war et erëm souwäit. Den éischte Freide vum Mount Oktober huet an der Stad am Café Théâtre Rocas e Roude Freide stattfonnt. Thema war d'Videoiwwerwaachung op ëffentlechen a private Plazen. Nodeems de Claude Frentz déi Lëtzebuerger Situatioun erläutert huet, huet eisen Invité, den däitsche Politolog Florian Glazner, op d'Gefore vun der Videoiwwerwaachung opmierksam gemaach an och op déi Changementer, déi se bedeite fir d'Zesummeliewe vun de Leit.
Vum 24. bis de 26. September huet de Virstand vun der Europäescher Lénkspartei, an där déi Lénk Member ass, op eis Invitatioun zu Lëtzebuerg getagt. Am Virfeld hate mer och eng Debatt organiséiert, wou iwwer lénk Alternativen zur Kris op europäeschem Niveau diskutéiert ginn ass. D'Sëtzung vum Virstand war och vu gréisserer Bedeitung, well se sech mam Strategiepabeier, deen um Kongress vun der Europäescher Lénkspartei am Dezember ugeholl soll ginn, ausernaner gesat huet. Méi dozou an eiser Reportage.
Déi Europäesch Lénkspartei ass 2004 gegrënnt ginn als eng international Plattform vun deene verschiddenen europäesche Lénksparteien. Haut sinn insgesamt 26 Parteie Member vun der Europäescher Lénkspartei. Déi Lénk war vun 2004 un als Observateur derbäi an ass zënter 2008 vollwäertege Member. Vum 23. bis de 26. September huet sech den Exekutivcomité vun der Europäescher Lénkspartei zu Lëtzebuerg getraff. De Bureau selwer hu mer elo am Fong haaptsächlech iwwert eis politesch Linne geschwat fir den nächste Kongress, deen am Dezember wäert zu Paräis stattfannen. Dat heescht, do hu mer en Dokument vun eng 30 Säiten, wat mer amendéiert hunn, wou natierlech eng Analys vun der momentaner politescher Situatioun europawäit dran ass an wou dann och eis Alternativen dann och dra stinn. An bon, et ass eeben esou, datt mer eng 60 Leit do waren, dat si verschidde Parteien, dat si verschidde Schwéierpunkten, déi do gesat ginn bei deene verschiddene Parteien an dat ass dann natierlech eng Aarbecht, déi net ëmmer einfach ass, wou een da muss kucken, dass een e gemeinsamen Text fënnt, eng gemeinsam Linn fënnt, zu där jiddereen och stoe kann. An dësem Resolutionspabeier sollen also konkret Alternative fir e friddlecht, soziaalt, ekologescht a solidarescht Europa entwéckelt ginn, déi der neoliberaler Pensée unique d'Stir bidden. Et ginn awer och konkret Beispiller, déi weisen, wéi nëtzlech a sënnvoll déi Zesummenaarbecht mat anere lénken Organisatioune ka sinn. Als Beispill kéint ee soen, datt Synaspismus, also déi griichesch Partei, déi och an der Europäescher Lénker ass, zum Beispill eise Gesetzesprojet iwwert Licenciement abusif ugefrot hunn. D'Unitéit vum Salariat ass an dëser Krisesituatioun mat den internationalen Austeritéitsprogrammer eng wichteg Prioritéit. Dowéinst huet d'Europäesch Lénkspartei och den Opruff vun de Gewerkschafte fir déi europäesch Manifestatioun zu Bréissel den 29 September ënnerstëtzt a mobiliséiert. Et mierkt een einfach, datt iwwerall einfach en totale Ras-le-bol do ass. An ech mengen och, datt d'Leit op d'Strooss ginn, well se ganz genau wëssen, datt déi Spuerpläng u sech net justifiéiert sinn. Déi Lénk huet vun der Presenz vun europäesche Lénkspolitiker profitéiert, fir en ëffentleche Meeting ze organiséieren. Politiker aus Däitschland, Frankräich, Portugal, Griichenland a Lëtzebuerg hunn d'Situatioun an hirem Land beschriwwen an hu versicht, gemeinsam Perspektive vun der Lutte géint déi neoliberal Spuerpolitiken opzezeechnen.
Der Druck der sozialen, ökonomischen und ökologischen Probleme ist enorm. Wir sind verpflichtet, sie zu bewältigen.

Verbessern. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.
Voilà, dat war eis éischt Nummer vu Lénk TV. Ech hoffen et huet Iech gefall. Bis zur nächste Kéier.